Trid nispjegajlek malajr x'ġara ħażebuġ. Ma nafx kemm il-kumment għandi, mela. Meta kien hawn Jose Muscat u Jose Muscat spjega l-istorja tiegħu. Ma nafx kemm il-kumment, saqsih fuq il-balavosti. Qed insaqsik fuq il-balavosti. Se jkollok ħafna u se jkollhom it-tweġiba, ħantu ilhom it-tweġiba. Hmm. Mela, qabel l-elezzjoni ta' 1981, ħażebbux il-Partit Laburista kien se jagħmel dimostrazzjoni kbira, kien ikollhom in-nies ħafna nies anke l-Partit Nazzjonalista ta' tajjeb, il-każin Nazzjonalista ta' ħażebbux, taf fejn qiegħed inti Ħdej il-knisja, fil-ġemp. Id-dimostrazzjoni tal-Partit Tarji Laburisti ma kellix tgħaddi minn qudiem il-Każin Nazzjonalista. Issa l-Każin Nazzjonalista kien imbarrat, kellu kellu kellu il-xarabanks tal-pulizija. U ġewwa kien hemm in-nies, kien hemm forsi 17 il-persuna, 20 persuna, il-Każin kien magħluq, il-Każin kien magħluq, ma kien hemm ħadd fuq barra, Id-dimostrazzjoni ma kellhiex tgħaddi 'l hemm, allura ma kellux għalfejn jinqala' trabil. Id-dimostrazzjoni kellha tgħaddi minn triq quddiem il-każin, il-ġenb, il-barra. X'ġara? Grupp ta' partitarji Laburisti inqalgħu mill-folla u marru jattakkaw il-każin. U bdew jattakkawh, qabżu l-barriers tal-pulizija, il-pulizija m'għamlu xejn u kienu deħlin il-każin. Il-partitarji nazzjonalisti li kien hemm ġewwa ma kellhomx option ħlief li jiddefendu ruħhom, telgħu fuq il-belt u tefgħu il-Vala Bostri għal isfel. Lampra Morta, iżda mhux xi Vala Bostri, da Lampra Morta tefgħu għal isfel biex ibeżżawhom u ma jidħlux lejn il-każin. Fil-kampnar kien hemm il-pulizija. Jiġu ta' u bdew jisparaw fuq il-partitarji nazzjonalisti. Daw ħarbu, laqtu l-ċat, le, ħarbu, ħarbu, u nqabdu. ħarbu każini u mbagħad qalulhom issa ħorġu. Issa meta marru d-depo daw kienu ġan torturati. Imma torturati b'mod aggressiv. Torturati kif?
Imsawtin, imsawtin, imsawtin bil-ġebel, bil-briks, imsawtin bl-aktar mod brutali. Kien hemm min għallhom ksirtu l-idejja, kellhom barmil kollu kollu ġibs u daħħalilu għallu issa għaddilek. Għadaw għandi ritratti ta' tajjeb, tortura. Tellawhom il-qorti, jakkużawhom għax hemm it-tajba, mela lil min mar jattakka l-każin ma tellawx il-qorti. Però lil daw in-nies li kienu ġewwa m'għamlu xejn, akkużawhom li tefgħu l-vala bostri għal fuq in-nies. Ejn ngħidu l-akkuża, għamlu akkuża. Meta daw ħarġu liberati kollha, il-qorti qaltilhom intom kelkom dritt tiddefendu dilkom infuskom. Il-qorti.
Il-qorti, għaw sentenza Il-qorti għaltilom għandkom dritt tiddefendu lilkom infuskom. Dritt tal-leġittima difesa. Ija stabilit, inti għandek dritt, jekk inni ġina gredik, ġan, inti għandek dritt tiddefendi proprjetà tiegħek, tiddefendi li l-għin nifsek. Tajjeb hekk M'għandekx dritt, m'għandekx dritt taggredini inti l-ewwel, imma għandek dritt tiddefendi. U hekk ġara ħaż-Żebbuġ, issa l-Partit Laburista jagħti impressjoni differenti. Imma din hi l-verità stabbilita l-qorti, stabbilixxietha l-qorti. Jiġifieri, jiġifieri ma U nistgħux. l-qorti qalet xi ħaġa fuq daw il- għax inti qed- Fuq it-tortura. Fuq it-tortura, Żgur. mhux hekk?
Issa daw, mbagħad mhux daw biss. Ġiet provata ma tortura.
Da mhux daw biss kienu torturati ġon. Li ma f'dan il-każ.
Eh, kienu torturati, kienu kienu provati daw in-nies. Ma provati għax kellek il-xieq biex qed jagħtu xhieda in-nies li sfaw vittma. Le, għaliex meta kienu mbagħad jinħarġu mhm. kienu jsirulhom it-testijiet mediċi u kien ikun stabbilit li għalaw id-daqqiet. Tajjeb hekk, kienu jmorru jarawhom it-tobba u jkun stabbilit illi il-qalaw id-daqqiet. Hemm min ħa kumpensi fuq it-tortura. Hemm persuni b'diżabilità li kienu torturati ta' ma kellhomx limitu fl-aggressjoni tagħhom. Qed nitkellmu fuq stat polizjesk, kien għalhekk użajt il-kelma stat polizjesk. U fil-kbdaw ta' żebbuġ tal-bala. Ta' żebbuġ u oħra. Li ħadu kumpensi.
U kol, ħadu, ħadu daw kienu liberati, kien hemm min ħa, ħa, jien ngħid dak li kien jistħoqlu. Imma sfortunatament u probabilment meta jisimgħu dan il-podcast se jerġa' jkollok, se jerġa' jkollok. Imma l-verità dik hi li d-dimostrazzjoni Laburista ma kellix tasal taħt il-każin Nazzjonalista u dawn ma kellhomx option oħra x'kienu deħlin għalihom. U kull ma kellu l-bieb ħadid kien veru, però tkissru biebu.
Mela tlaqna.